आइ हम आलू टिक्की बनब जा रहल छी ओहो तावा पर मे तऽ अहाँ सब ओहिके लेल ई वीडियो के पूरा जरूर देखबै आओर ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करबै तऽ बिल्कुल मार्केट जेना क्रिस्पी आलू टिक्की बन के तैयार हैत तऽ सबसँ पहिले आलू के हम छील कऽ पानि मे डुबा कऽ लऽ लेने छलियै हँ आब एकटा बर्तन मे पानि लऽ लेलियै हँ आओर कद्दूकस लऽ लेबै आ मोट दिसन से आलू के घैस कऽ लऽ लेबै कद्दूकस कऽ कऽ सबटा आलू के लऽ लै के छै सबसँ पहिले

तऽ देखियौ खूब बढ़िआँसँ हम धो देलियै एकदमसँ आलू झलकैए पानि बिलकुल साफ देखाइए आब गैसपर मे एकटा पतीला लऽ लेलियै हँ एहि पतीलामे पानि गरम होइने दऽ देलियै तऽ पानि गरम भऽ गेलै हँ जखन तहन एहिमे सभटा आलू घसलाहा ओहि पानिसँ छानि कऽ एहि पानिमे दऽ देबै तऽ सभटा आलू दऽ देलियै हँ तऽ एक बेर एकरा चला देबै आ देखियौ जखने एक उबाल एतै एक बेर ई बड़कऽ लगतै कि गैस बन्द कऽ देबै आओर सभटा आलूके पानिमे सँ छानि कऽ निकालि लेबै एहिसँ बेसी नहि पकबैके छै एतबी पकाबैके छै एकरा जाहिसँ कनि ई मुलायम भऽ जाय तऽ देखियौ आलू छानि कऽ लऽ लेलियै हँ आब आलूके साइडमे राखि देबै ठण्डा होय लए आब एतय हम बादामक दालि लऽ लेलियै हँ। एकरा फूलय लेल दऽ देने छलियै हँ, तऽ ई खूब बढ़ियाँसँ फूलि गेलै हँ। तऽ देखियौ, एकरा दबेबै अँगुलीसँ, नाखूनसँ, तऽ ई टूटि जायत। तऽ एहन फूलल दालि रहबाक चाही। आब एकटा लोहिया लऽ लेलियै हँ गैसपरमे, एहिमे एक चम्मच तेल दऽ देलियै हँ। आब एहिमे सभटा बादामक दालिकेँ खसा देबै। एकरा कम आँचपरमे चलबैत पकबैके छै। कनि पानिओ छलै ओहिमे, तऽ कनि पानिओ डाल देलियै, जाहिसँ कि ई सिद्ध भऽ जाय। आब एहिमे आधा छोटकी चम्मचसँ आधा चम्मच नून दऽ देबै बेसी नहि दैके छै आधे नून देबै दालिके हिसाबसँ नून दैके छै आब एकरा चलबै देखियौ हम पका लेलिए हँ तऽ खूब बढ़िआँसँ सिद्ध भऽ गेल हँ तऽ एकरा हाथपरमे चुटकीपरमे लऽ कऽ दबेबै तऽ देखियौ ई आरामसँ ई पिसा जाइए एतेक सॉफ्ट रहबाक चाहिए तऽ एतेक पकाके एकरा लऽ लेलिए हँ आब एहिमे काली मिर्चके पाउडर से दऽ देबै मरीचके पाउडर से कनि दऽ दैके छै आधा छोटकी चम्मच बढ़िआँसँ मिक्स कऽ देबै साइडमे राखि देलिए हँ आलुओ तखन तक देखिऔ कनि ठण्डा भऽ गेलै हँ बिल्कुल ठण्डा नहि करैके छै कनि ठण्डे गरमे रहऽ दैके छै आब एहिमे कॉर्नफ्लावर से डालि देलिए हँ आधा कप एकरा खूब बढ़िया से मिला देबे ज्यादा मुट्ठी से दबे के नहीं छे मसले के नहीं छे एकरा कनी छिड़ियाबते बढ़िया से मिला देबे ताकि एक एकटा लच्छा अलग रहे सन्ना नहीं बनबे के छे ते द्वारे ओतबी पकबे के छे देखियो हम पकेलिए है ते एको रति सन्ना नहीं बनल है लच्छा देखाइए अब एकरा तरहथी पर में बीच में लऽ लेबे और खूब बढ़िया से कनी फैला देबे गोल कऽ कऽ कनि कटोरी जेना बना कऽ फैला दैके छै आब जे बादाम दालि जे भूजि कऽ रखने छियै से दालि एहि बीचमे भरबै तऽ दालि कनि साइडमे रखा गेल रहए ओकरा लऽ लै छी पासमे तहन एहि बीचमे दालि भरि दैके छै एकर बीच में बादामक दालि भरि देबै ऊपर से फेर ई आलू के लच्छा कनी से दऽ देबै जाहिसँ कि ओ दालि झपा जाय आओर एकरा गोल गोल घुमबै चारू तरफ से आ हल्का हल्का दुनू हाथ से तरहथी से दबबै जेबै तऽ ई एकदम से टिक्की जेना गोल बनि कऽ तैयार भऽ जायत तऽ देखियौ अहिना कऽ कऽ बनबै के छै तऽ आओर हम अहाँ सबके एक दूटा बना कऽ देखा दै छी ई जे आलू मिला कऽ लेने छियै लच्छा कद्दूकस केलहा मिला कऽ तऽ एकरा हाथ परमे तर हथी परमे लऽ लेबै आ कनि पसारि देबै तऽ कॉर्नफ्लावर बेसी नहि दैके छै एतबी देबै जाहिसँ कि आलूमे कनि लागि जाय आ बीचमे ई बादाम दालि जे मसाला तैयार केलियै हँ से दऽ देबै आ ऊपरसँ फेर कनि आलूके छिड़िया कऽ से दऽ देबै जाहिसँ कि दालि ढकि जाय। तेँ नै खूब मोट बनबै के छै नै खूब बिलकुले पातर बनबै के छै। एकरा दुनू हाथ सँ गोल-गोल घुमबैत आ दुनू हाथ के तरहत्थी सँ एकरा दबबैत टिक्की के शेप दऽ देबै। गोल सन के बना लेबै। तेँ देखियौ खूब सुन्दर आराम सँ बनि जायत। तेँ दुआरे जे बस कनिक आलू मुलायम भऽ जाय ओतबी आलू के पकबै के छै। एक बेर बड़कऽ लागत तऽ बस बन्द कऽ देबै गैसके आ छानि कऽ तुरन्ते निकालि देबै गरम पानिमे छोड़बै नहि तऽ हाथ परमे फेर फैला कऽ लऽ लेलियै तऽ अथी परमे आ एहिमे फेर ई दालि बीचमे भरि देबै आ ऊपरसँ फेरो ओकरा ढकि देबै बढ़िआँसँ झाँपि दैके छै आ तरहत्थीसँ दुनू हाथके तरहत्थीसँ दबबै तऽ एकरा गोल गोल घुमा देबै तऽ देखियौ कोनो परेशानी नहि हैत ई आरामसँ बनि जायत अपने एक दोसरसँ ई सटि जेतै तऽ अहिना कऽ कऽ सभटा टिक्की बना कऽ तैयार कऽ लैके छै आब गैसपर मे एकटा तब लऽ लेलियै हँ तबपर मे तेल दऽ देलियै हँ या बटरो दऽ सकै छी या घीओ दऽ सकै छी जे अहाँ सभके इच्छा हैत ओहिमे बना सकै छी आब तेल जहन गरम भऽ जेतै या घी गरम भऽ जेतै तखन एहिपर मे टिक्की दऽ दै के छै जहन नीचाँ से कनि के तरखा जेतै तखन एकरा पलटि देबै तकरा दुनू तरफसँ कनि कनि पलटि कऽ सेक लेबै तऽ अगर तुरन्त नहि बनबैके हैत तऽ एतेक सेक कऽ अहाँ एकरा निकालि कऽ कनि ठण्डा कऽ कऽ एयर टाइट डब्बामे बन्द कऽ कऽ अहाँ एकरा चारि पाँच दिन तक राखि सकै छी आ जखन मोन हैत तखन एकरा फेरसँ निकालि कऽ तवपरमे गरम कऽ कुरकुर कऽ कऽ सेक लेब आ एकरा अहाँ बना कऽ खा सकै छी टिक्की

जकरा साइड में कऽ देने छलियै ओकरा फेर बीच में आनि कऽ देखियौ दुनू तरफ से सेक लेलियै हँ तऽ खूब कुरकुर ई टिक्की बनि कऽ तैयार भऽ गेल तऽ एहि टिक्कीके अन्दर हम बादामे दालि भरलियै अहाँसभ पनीरो भरि सकै छी या मटर सेहो हरियरका एखन छै तऽ ओकरो भूजि कऽ भरि सकै छी

तरह थी पर में आई के ऊपर में दही खूब बढ़िया से फेट लेबे अगर खट्टा है दही तो कनी में चीनी मिला के फेट ले बढ़िया से नहीं तो जते ताज़ा दही जते निक दही रहत तते बढ़िया बात तो हमें तो दही के फेट का लो लेने छी तो दही ए पर में टिक्की पर में खूब बढ़िया से दो दे के छी तो दही दे में कंजूस आए नहीं करबे कनी बढ़िया से दही देबे आब एहि पर स्वाद अनुसार नून दऽ दैके छै किएकि टिक्कीमे कतहु नहि नून देने छलिए हँ बस दालिमे कनिए देने छलिए हँ तऽ एहिमे कम बेसी जेना खाइत हएब चटनिओ डालबै तऽ ताहि दुआरे ओहि हिसाबसँ नून एहिमे दैके छै तऽ नून दऽ देलिए हँ स्वाद अनुसार

अब हरियरका चटनी से दऽ देबै एखन धनी पात खूब सुन्दर भेटैए तऽ ओकर चटनी घरमे मिरचाइ आद सब दऽ कऽ पीस लेब आ ओ चटनी हरियरका से दऽ देबै तऽ जतेक करू पसन्द हैत ओहि हिसाबसँ जेहन करू चटनी रहत ओहि हिसाबसँ देबै कम बेसी जेना खाइत हैब दऽ दैके छै एतऽ हम आदके खूब पातर पातर लम्बा लम्बामे काटि लेलिए हँ से आद दऽ देलिए हँ कनी अनार के दाना से एहि पर दऽ देबै अगर हैत तऽ जरूर देबै नहि हैत तऽ कोनो बात नहि बिना एकरो खायमे खूब सुन्दर लागत हमरा लए छलै हँ तऽ कनि हम अनारके दाना दऽ देलियै आब ज्यादा करू पसन्द हैत तऽ ऊपरसँ कनि मिरचाइ बुकनी छीट देबै या हरियरका मिरचाइ काटि कऽ सेहो दऽ देबै तऽ ओ सब अहाँ सब अपना हिसाब से करू कम बेसी देख लेबै तऽ देखियौ हमर ई आलू टिक्की चाट बनि कऽ तैयार भऽ गेल बहुत सुन्दर बहुत स्वदगर बनि कऽ तैयार भेल छलए तऽ एक बेर अहाँ सब जरूर बनायब हमरा तरीकासँ आओर एहि वीडियोके ज्यादासँ ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करबै पूरा वीडियो देखैके लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद